Танылган драматург, актер, режиссер, педагог, ТССРның атказанган артисты Кәрим Тинчурин татар театр сәнгате үсешенә саллы өлеш керткән киң кырлы талант ияләренең берсе. Ул татар әдәбиятының кискен борылыш елларында иҗат итеп,

Абдулла Кәриев исемендәге театр төзи. 1922 елда аз гына вакыт Ташкентта эшли. Алга таба Казанда беренче дәүләт татар театрының баш режиссеры итеп билгеләнә. 1928-29 елларда Әстерхан татар театрын җитәкли. 1929 елдан Татар академия театрының җитәкчесе һәм режиссеры була. Актер буларак Габдулла Кариев мәктәбен дәвам иттерә. Үзенең пьесалары, рус һәм чит ил драматурглары әсәрләре буенча куелган спектакльләрдә онытылмас сәхнә образлары иҗат итә. Кәрим Тинчурин драматург буларак әлеге өлкәдәге эшчәнлеген шәкерт елларында ук Моназарә, бәхәс дип аталган беренче әсәре белән башлый. Сәйяр труппасында эшләгән елларда нигездә комедияләр иҗат итә. Хәләл кәсеп, Шомлы адым, ач гашыйк, назлы кияү, аларда көчле гротескка корылган төрле хәлләр һәм характерлар аркылы татар зыялыларының милләтне социаль үзгәртеп коруга һәм аның алдынгы үсешенә омтылышлары гәүдәләнә. Алга таба бу юнәлештә нәтиҗәле эшләп Кәрим Тинчурин утызга якын сатирик һәм юмористик комедияләр, драма әсәрләре иҗат итә. Йосыф белән Зөләйха, Зар, сакла шартламасын, Тутый кош, Американ, Нәни абый, Җилкәнсезләр пьесаларында драматург сатирасы тирән социаль мәгънә һәм масштаблык ала. Композитор Салих Сәйдәшев белән берлектә зур популярлык казанган Сүнгән йолдызлар,

Аларга чор белән бәйле рәвештә яңа эчтәлек, яңа форма төсмерләре өстәлә. Сурәтләү чаралары төрлеләнә, геройларның уй-фикерләве, эчке кичерешләре беркадәр тизләтелә. Тамашалар музыкага, этнографик бизәлешкә, җыр-бию, сатира-юморга байый. Режиссура сәнгате юнәлешендә башкарган хезмәтләре татар театры үсешендә мөһим бер этап.

Аның бу жанрдагы утыздан артык юмористик һәм сатирик характердагы әсәрләре билгеле. Алар, нигездә, 1914-унсигезенче елларда язылып, шул чордагы газета-журналларда басылганнар. Соңрак Ак чирбик дигән аерым җыентыкта нәшер ителгән. Кәрим Тинчурин, 1934 елдан СССР Язучылар берлеге әгъзасы. Язучы шәхес культы корбаннарының берсе. Ул 1938 елның 15 нче ноябрендә атып үтерелә, үлгәннән соң аклана. Кәрим Тинчуринның иҗат мирасын барлау-өйрәнү юнәлешендә байтак эшләр башкарылган. Аның әдәби эшчәнлеге турында күп санда мәкалә-очерклар язылды. Диссертация якланды, аерым фәнни тикшеренүләр алып барыла, сайланма әсәрләре дөнья күрде. Тинчурин пьесалары сәхнәдә куела, тормышы һәм эшчәнлегенә багышлап фәнни конференцияләр, аның исемендәге театр фестивальләре үткәрелә. Бер мең тугыз йөз сиксән сигезенче елда татар драма һәм комедия театрына Кәрим Тинчурин исеме бирелә. Казандагы бер урам һәм парк аның исемен йөртә. Паркта ике мең дә егерме беренче елда Әдипнең бюсты ачылды.